Dak il-ktieb kbir u goff li minkejja li jismu donnu dinosawru, spiss jgħinna nsibu sinonimi ħelwin ħelwin għal kulma nkunu rridu ngħidu. Diversi lessikografi jħarsu lejn it-teżawru bħala tip ta' dizzjunarju speċjalizzat. Saħna meta nitkellmu dwar dizzjunarju l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija Jekk online dik il-kaxxa fejn infittxu, niktbu kelma u nfittxu. Jekk qed nitkellmu dwar l-istampat, hemm dak il-ktieb mill-A sa Z li jtik il-vokabolarju ta' lingwa u ħdejh it-tifsira. Thesauru jaħdem ma jagħtikx it-tifsira imma jagħtik aktar kliem x'tista' tgħid minflok il-kelma ewlenija, jgħidulhom sinonimi. Ngħidu aħna f'dizzjunarju jekk issib Miss, jekk tfittex missier f'dizzjunarju ħa jtik raġel li kellu l-ulied. Jekk tfittex missier f'teżawru itik papà, ix-xiħ, eċċetera kliem li għandu l-istess tifsira. Bla dubju l-akbar l-akbar wieħed u l-iktar wieħed mifrux u li qiegħed fl-idej huwa t-teżawru ta' Albert, Albert W. Agius. li ħareġ mal-Millenju fis-sena 2000. Għall-bidu fl-ewwel verżjoni tiegħu, fl-ewwel edizzjoni, kien fih kien fih biss is-sinonimi. Imma mbagħad għaxar snin wara żiedlu żidlu l-antonimi. Jiġifieri sinonimi qed ngħidu kliem li jrodd l-istess tifsira, antonimi bil-maqlub kliem li għandu tifsira opposta. Barra dak, Hemm ukoll teżawru teżawri oħra, pereżempju illum il-ġurnata nitkellmu fuq teżawri distribuzzjonali. Teżawri distribuzzjonali jinħadmu minn korpus u jinħadmu b'mod awtomatiku, mhux ma, ma jaħdimhomx il-bniedem. Pereżempju, mill-korpus tal-MLRS, hemm teżawru distribuzzjonali ngħidu aħna fis-sit tal-Sketch Sketch Engine. Imbagħad hemm hemm ukoll id-Dizzjunarju Malti ta' Malti Mħaddem ta' Mario Saracino Inglott li billi huwa teżaw dizzjunarju anzi monolingwi, spiss huwa u jiddefinixxi iżerżaqlek dawk is-sinonimi. Jiġifieri tista' tgħid li għandu wkoll użu użu ta' ta' teżawru. Aktar 'il quddiem hekk Alla jrid għandu joħroġ teżawru tematiku ieħor se jkun jismu Kelma għal Kelma, Teżawru Tematiku Malti, li wkoll ħa jkun imqassam bit-temi, b'indiċi alfabetiku fuq wara, u se jkun online ukoll. B'mod ġenerali, aktar ma l-kelma tkun użata teknikament, inqas ħa jkollha sinonimi. Jekk tqis, pereżempju, l-kelma kunfratija, jew berettin li jużaw il-qassisin jew il-fratelli, m'intix ħassibilhom sinonimi. Jekk għad tħares lejn l-għadz jew ilsien li li nużaw meta aħna nitkellmu dwar iż-żraben, probabbli m'intix ħassibilhom sinonimi. Dan ma jfissirx li kliem aktar mifruxa fost il-poplu, jien naf, ġiraffa, kelb, qattus, ma jfissirx li dawn ukoll għandhom is-sinonimi. Jiġifieri l-bejgħa mħallta. Il-biċċa l-kbira tas-sinonimi jagħtu sfumatura differenti tal-istess tifsira u jvarjaw. Hekk għandek pereżempju kiel tħanżer li tfisser li kiel b'mod iktar mgħaġġel, b'mod iktar ta' malajr jew kiel ħafna aktar. Jekk għandek pereżempju ħajr u grazzi, nrodlok ħajr u nirringrazzjak. Xi ħaġa hija aktar letterarja letterarja mill-oħra. Ġifiri, għalkemm bażikament ifissu l-istess tifsira, waħda tkun kemm xi aktar differenti. Imbagħad hemm sinonimi li t-tifsira tagħhom toqrob ħafna lejn ta' xulxin. Jiġuni f'moħħi pereżempju moxt petne, eh, lewn kulur, jum ġurnata, li t-tifsira tagħhom daw xi ftit jew wisq